Nti nsuo bonsam hyɛ mu. Bosom yɛ bonsam. Mo a mo adwiri mi o. Ɛyɛ nokorɛ paa. Na kyerɛ saa nneɛma no kɔkyɛ no kwa. Ɛnyɛ nokorɛ. Bonsam yɛ okurom kasa sɛ ɔte aseɛ. Mhm, mhm. Asɔfo mmerɛ no sua deɛ no mabɔn dodo. Bonsam yɛ spirit. Eh, bonsam yɛ self control bi a wonni nhyɛsoɔ. Bonsam yɛ nipa. Mhm.

Ɛne bronsam no, abrosɛm ne no. Bronsam kyerɛ sɛ abrosɛm. Ɛyɛ nipa na kreti yɛ. Ɛnyɛ Nyankopɔn ɛnyɛ yɛ spirit biara sɛ ɔbɛdaadaa nipa. Wow. Ɛyɛ adwene. Adeɛ bi yɛ adwene. Nim sɛ wei de no ma daadaa nsa no akɔfa ne yere no. Yɛkyi nam sɛ bronsam na ɛdaadaa me. Saa bronsam na kramofoɔ ne ɛfrɛ sɛ asɔfo no fa no. Wɔn nyae. Na wɔn ha nipa paa. Wow. Ɛyɛ nokorɛ paa na meka no. So. Nti yɛ a na wɔn a ɛnim adeɛ paa no, akɔmfoɔ a wɔnim adeɛ paa no, ɛdu baabi a wɔnye Yesu nni. Because tete no, sɛ woyɛ nko, woyɛ nkonyaayini anaa woyɛ ntafowa a, yɛn na mefrɛ no ntafowa, woyɛ ntafowa a, akɔmfo kan no, wɔmpɛ w'asɛm. Na ntafowa no aseɛ kyerɛ sɛ dɛn? Ɛte sɛ magic, obi a ɔyɛ magic Okay. de daadaa nnipa Okay. de gye sika.
Sɛdeɛ wɔtwetwetwe sika no. Ahaa, Okay. ntafowa no no. Nti no,

Wo yare kyakya ɛyɛ nature wo yare kyakya yɛntumi mmɔ mpa yɛ ma akyakya no nyo kabɛba wɔn so ɛnte saa wo yɛ bubue ne nti sɛ ɛyi ɛɛ papa mu de ɔyɛ stroke yi ya na ɔba yi wɔn ti bɔ mpa yɛ ma nsɔre ofura burukyiri na god na nyɛ aburukyiri na o oh, yes nti wo kasɛ noma sɔfo no yɛ ne nyinaa ɔti sɛ wo kasɛ ɛnokora naa ɛyɛ wɔn ho nipa wɔn ti wɔn ka wow
ɛyɛ krataa ɛyɛ abakɔsɛm tuntun bi yɛ ne saa deɛ wɔ yi Wobɛtumi agye sɛ ɔkɔ nature. Gye sɛ ɔbɛyɛ nkyɛn. Na ɛyɛ dɛn na ɔsɔfoɔ san yɛ kɔmfoɔ? Ah, yɛka sɛ sɔfoɔ a, ɛnyɛ Akristofoɔ sɔfo. Mm. Kɔmfoɔ biara yɛ sɔfo. Yɛka sɛ sɔfo, obi a ɔsɔre biribi, obi a ɔsɔre biribi, obi a ɔtwa mogya ne yɛfrɛ no sɔfo. Nti wohwɛ apam dada no a, sɔfo no nyinaa no ntwa mogya. Nti wontwa mogya a, wonyɛ sɔfo. Enti yɛreka yɛn amammerɛ a, yɛn akorɔmfoɔ na ɛyɛ sɔfo. Ansa na sɛ obi a ɔsɔre biribi, obi a ɔde mogya reyɛ adwuma de srɛ ɔde bɛma kwan ma nnipa ho yɛ dɛn tɔ no. Enti korɔmfoɔ biara deɛ, ɔyɛ sɔfo. Na woka sɛ, Yɛn deɛ ne sɛ yɛbɛtwa mpɔnkye ne odwan no. Ɛna wɔn sɛ Bible ne sɛ ɛno no yɛ Old Testament, ɛno no yɛ Apam Dada, ɛtwam. Na seesei no, Yesu na ɔde ne mogya aba, enti sɛ woyɛ saa nneɛma no nyinaa no a, sɛbi wɔn se ɛyɛ nkwaseasɛm. Ɛnyɛ nokorɛ, ɛnyɛ nokorɛ. Nyankopɔn ɔyɛ ahyɛseɛ ne awieɛ nti Nyankopɔn ka kyerɛ wo sɛ bliw obi fi soro bɛka kyerɛ wo sɛ Nyankopɔn asɛm wɔ hɔ a na kyerɛ sɛ nature wonte aseɛ Nyankopɔn anasɛ wonim ade koro sɛ Nyankopɔn yɛ ahyɛseɛ ne awieɛ Nyankopɔn ka kyerɛ sɛ ɛyɛ red ɔnsesa ne da red na na ɛyɛ adwuma nti nyankopɔn ɔnka sɛ bi bɛwu nyɛ nkwa hwɛ berɛ na abraham kɔbɔ afɔdeɛ no ɔde ne ba na na ɛkɔ hmm. ɔkɔ bɛku no ɔbɛku no ara na nyankopɔn ka kyerɛ dɛdɛdɛdɛ mfa nsa nka kɔdaa no

Aha yɛ Ghana aahh.
Yoo anuanom ne adɔfo ma mo phone so Nana Shady sɛdeɛ daa ne daa no meka no you can call me Evangelist Nana Yaw Prɛko and I will respond I am evangelist for my ancestors Yɛde kan, yɛbɛdi nkan akyia The Marken atiefoɔ ne ahwɛfoɔ nyinaa. Ɛnnɛ, yɛde mo aba baabi, na baabi a yɛde mo aba no, yɛreba abɛyɛ dɛn? Yɛreba abɛsua adeɛ. Sɛdeɛ monim me no, me deɛ mese meyɛ evangelist for my ancestors. Ɛna da biara ne da biara no, meka yɛn amammerɛ ne yɛn amanneɛ. Ɛno yɛ deɛ me menim ne deɛ maba abɛsua. Na mmom no, ɛnnɛ yɛaba ɔpanyin kɛseɛ hɔ a tradition no anaa culture no, sɛ yɛreka a, ɔno na sesiei no odi mu a ɛyɛ Kɔmfoɔkyɛ yi. Ansa na ɔba no, yɛbɛdi kan akɔ yɛn nana hɔ na yɛabisa no sɛ ne ho te sɛn anaasɛ ɛdeɛn na ɛrekɔ so. Akwasidaeɛ no koraa mpo no, nneɛma kakra bi kɔɔ so. Ɛyɛ deɛn na ɛsiiɛ? Yɛda ase. Nana, wei deɛ yɛaba w'aso ɛyɛ. Na eh, yɛbɛhu sɛ amanfoɔ bebree ɛyɛ dɛ, ɛnim wo. Ebi nso wɔ hɔ nom a na ɛyɛ bi a na ɛnɛ na ɛyɛ ne first day a ɔde ba bɛhwɛ wo. Nti yɛbɛka sɛ, buroni bɛka sɛ introduce ho kakra kyerɛ yɛn na kyerɛ yɛn baabi a ɔwɔ.
Yɛfrɛ me Owibini Ɔsɔfo Kɔmfoɔ Nana Yaw Kyei. Owibini Ɔsɔfo Kɔmfoɔ Nana Yaw Kyei. Woyɛ ɔsɔfoɔ ɛsan yɛ kɔmfoɔ? Saa. Wei na wobɛkyerɛ yɛ ase nnɛ. Mewɔ Adanse Aboabo Number Two. Ɛhɔ na mewɔ yɛ adwuma. Meyɛ akɔm adwuma a mehwɛ yadeɛ, mmoa, akwantuo, nnoɔma bebree na meyɛ. Asɔfo deɛ mewɔ bebree a mentumi nkae koraa. na kisa asɔfofoɔ ba ha. Ah, asɔfofoɔ ba ha paa. Ansa ɛnyɛ mfomsoɔ sɛ sɔfo bɛkɔ kɔmfoɔ nkyɛn. Mhm. Ɛnyɛ mfomsoɔ saa. Wɔn a ɛbɛn nkyɛn koraa no koraa no ɛyɛ papa sɛ wɔn a ɛma yɛn nkyɛn. Wɔn mm. a ɛbɛn nkyɛn no na ɛnim wiase. Ɔhu nature mfasoɔ a ɛwɔ so. Ɔhu sɛ wontumi nkɔndɛm nature mhm. na wontra asase so ɛnyɛ yi. Nti obi ɔba kɔmfoɔ nkyɛn no ɛyɛ sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ nipa no yɛ kɔmfo kan deɛ a ɔno baabi papapa na wakɔ saa nkɔfoɔ no Yɛsrɛ wɔn a ɛmma yɛn nkyɛn no. Nti na saa na mepɛ sɛ mekyerɛ. Yoo Nana wei deɛ ɛɛ ɔsɔfoɔ ne kɔnfoɔ no deɛ ɛɛ ayɛ me nyaa kakra na yɛ deɛ yɛ nim sɛ sɔfofoɔ deɛ wɔn deɛ ne deɛ wɔn gyina asɔre dɛm na wɔn wɔn ka tons ne wɔn prɔfɛsi no na yɛ deɛ na ɔsɔfoɔ saa yɛ kɔnfoɔ. Ɛɛ yɛ ka sɛ sɔfoɔ a ɛnyɛ akristofoɔ sɔfo na sɛ me nka. Kɔmfo biara yɛ sɔfo. Yɛka sɛ sɔfo a, obi a ɔsɔre biribi, obi a ɔsɔre biribi, obi a ɔtwa mogya to na yɛfrɛ no sɔfo. Nti wohwɛ Apam Dada no a, sɔfo no nyinaa no wotwa mogya. Nti wontwa mogya a, wonyɛ sɔfo. Nti yɛka yɛn amammerɛ a, yɛn akɔmfo na yɛyɛ sɔfo. Ase ne sɛ obi a ɔsɔre biribi, obi a ɔde mogya yɛ adwuma de srɛ ɔdebɔ nkwa ma nnipa ho yɛ dɛn, ɛtɔ no. Nti kɔmfo biara deɛ, ɔyɛ sɔfo. Saa na ɔpɛ sɛ mekyerɛ. Na sɛ merete ase a, na kyerɛ sɛ ansa na ba Akwasi Broni reba ha sei no, na yɛn ankasa ɔsɔfo no, na yɛn akɔmfo no, wɔde tew yɛn ho anaa? Na na ɛwɔ hɔ dada.
Wopɛ sɛ obiara de ti kɔ kan a wasua ade akɔkyerɛ a, ɛɛ, yɛfrɛ, yɛfrɛ no sɛ Kwame Nkrumah. Nka akɔmfoɔ koraa na ɔde wɔn bɛyɛ asɔfo. Kwame Nkrumah, sɛ wɔantu no a, nka akɔmfoɔ na ɔde wɔn bɛyɛ sɔfo. Nti sɔfo deɛ, ɛyɛ akɔmfoɔ. na yɛ sɔfo obi a ɔsɔre biribi. Akristo fo mo nsɔre biribi a, ɔmo ntwa mogya. Ɔmo se Yesu Kristo a ɔbɛwu agye nnipa nkwa de ne mogya pepa biribi aba se, ɛnyɛ nokorɛ. Yesu bɛho gye obiara nkwa. Nkwa gye agya wankasa wo so. Nyankopɔn se hwɛ na wanni awu, nti ɔnka nkyerɛ sɛ ɔde ɔde pɛ ba ma wakunu. Ɛnsi da nti Nyankopɔn ɔnni means biara a ɔbɛfa so. Na yɛampɛ sɛ Yesu wu yɛn so nti nnipa ho atɔ no. ho. Ɛsɛ sɛ wote ase saa. Enti yɛ deɛ nnua yi ne mpɔnkye ne nkɔmfam ne adeɛ no a Nyankopɔn akyerɛ yɛn a yɛde srɛ no de gye adeɛ firi ne nsam no, ɛno ara na ɛgu so a yɛyɛ a abosom no, yɛde ma abosom no ma wɔsrɛ firi Nyankopɔn nkyɛn anaa ɔde ba nkwa nkyɛn ma yɛn ho tɔ yɛn. Saa na ɛteɛ. Wow!
Na mɛka sɛ yɛn nyinaa no, yɛnyinii wɔ Kristosom mu. Na woka sɛ yɛn deɛ ne sɛ yɛbɛtwa mpɔnkye ne odwan no. Ɛna wɔn sɛ Bible ne sɛ ɛno no yɛ Old Testament. Ɛno no yɛ apam dada, ɛtwam. Na seesei no, Yesu na ɔde ne mogya aba. Enti sɛ woreyɛ saa nneɛma no nyinaa no a, sɛbi wɔn se ɛyɛ nkwaseasɛm. Ɛnyɛ nokorɛ, ɛnyɛ nokorɛ. Nyankopɔn, ɔyɛ ahyɛseɛ ne awieɛ. Nti Nyankopɔn ka kyerɛ wo sɛ, Blue, obi fi soro bɛka kyerɛ wo sɛ, Nyankopɔn asesa na ɔboa. na kyɛ sɛ nature wo nte aseɛ nyankopɔn ankasa wonim ade koro sɛ nyankopɔn yɛ ahyɛse na awiam nyankopɔn ka kyerɛ sɛ ɛyɛ red ɔnsesa ne da red na na ɛyɛ adwuma nti nyankopɔn ɔnka sɛ obi ma wonya nkwa hwɛ berɛ na abraham kɔbɔ afɔdeɛ no ɔde ne ba na na ɛkɔ hmm. ɔkɔ kɔku no wobɛku no ara na nyankopɔn ka kyerɛ sɛ dɛdɛdɛdɛ mfa nsa nka kɔdaa no ɛno nti no ɔno ase mede dwa bia na ɔmantam no tɔ ho no kɔfa ne twɛ ma me nyankopɔn asa So wate aseɛ? Ɛno nti no, Akristofo no wonim adeɛ a wɔyɛ. Wonim adeɛ wɔyɛ. Salvation depends on you. Nkɔ gyinagyina wankasa wo so. Ɛnyɛ Yesu mogya so. Ɛnyɛ obia mogya so. Nti yɛn akɔsdeɛ biara yɛtwa dwa de srɛ bɔnefakyɛ. Because nipa yɛ dɛn a wobɛfom. Nti akɔsdeɛ biara no yɛtwa dwa de srɛ bɔnefakyɛ. Wɔn a wɔaburukyire wɔn wɔ Ghana ha, mmeabea bebree yɛtwa dwa de srɛ obia, obi a ɔhyɛ ha deɛ yɛtwa dwa de srɛ bɔnefakyɛ de ma saa nipa koro no. Na bɔnfakyɛ nso firi hɔ, adeɛ bi no hɔ ɛbɛyɛ ama ɛnyɛ yie. Nti no ɛɛ obiara ka kyerɛ sɛ saa nom no twam a, ɛho asɛm korɔ ɔka because wɔn koraa Bible no ka sɛ ɛɛ Bible yɛnyi bi mfirim, yɛmfa bi so nka ho. Na wɔn sɛ ɛtwam deɛ sɛ na wɔn asɛm koraa wɔka, wo Bible no sɛ ɔkenkan koraa wɔnte aseɛ. Wow. Nti yɛn nso yɛ deɛ na yɛka ho asɛm na nyɛ Bible asɛm. Bible asɛm deɛ ɔkɔfa bɛkora mɛsɛe no koraa. Na mepɛ sɛ mɛsɛe no. Bible asɛm deɛ ka mɛsɛe no koraa. Yoo, ɛnɛ deɛ Mpaeɛ a ɛbɛyɛ dɛn? Ɛbɛdwa. Na Nana, wode sɛ wofa kyerɛ sɛ saa John 3, 16, sɛdeɛ Nyankopɔn se dɔɔ wiase a ɔde ne Ba a ɔwoo no korɔ maaeɛ sɛ obiara a ɔbɛgye no di no ɔnyera na wanya daa nkwa no, ɛyɛ nkwaseasɛm? Ah!
Ɛyɛ anansesɛm, ɛyɛ fiction. Wow!
Ɛyɛ anansesɛm. Nyankopɔn ne Ba koro pɛ. Saa na wɔka.
Nyankopɔn Ba yɛ bebree. Bebree. Nyankopɔn mma yɛ bebree. Mm. Saa asɛm no a woka no, baako bi wɔ eh, John the Baptist na wɔbɔ Yesu asu no. Mm -hmm. Yesu kɔ obi so yɛ mo no asu. Ntɔm de hyɛ nsuom baako, mmienu, mmiɛnsa. Ɔsɔreɛ pɛ na John no di adanseɛ sɛ ohun sɛ abuburo bi efiri soro. Saa. Abesi Yesu abati. Na ɔte sɛ ne bi ka sɛ wei ne me dɔba no. Montie no. Mepɛ sɛ meka kyerɛ sɛ ɛnyɛ Yesu asɛm na ɛne no reka. Saa de na ɛwɔ Bible no a obi ase. Ɛnyɛ Yesu asɛm koraa na na wɔka. Wɔn wɔn adwene wɔ fam. Me meyɛ grandmaster. Wɔn adwene wɔ fam. Wɔse Bible no wɔamfa amma nimdeɛfoɔ na wɔde ama nkokoa. Obi a wɔhu ne sɛ ɔna ɔbɛkyerɛ Bible ase na ɔbɛtumi abɛkyerɛ Bible ase. Wow. Sɛ wɔte ase.
Ɛne nti no anomaa no a na ɔfiri soro ba no. Ofiri Nyankopɔn nkyɛn aba no, ɔno na na nneɛma reka ne ho asɛm. Na ɛnyɛ nipadua no a yɛde rehyia nsuo no na ɔbɛfa bɔ de na ɔde yɛ adwuma. Saa tumi no a ɛfiri soro baeɛ no, ɛnna Yohane tee sɛ, Wei ne me dɔba, montie no. Ɛnyɛ body no, ɛnyɛ Yesu body no na ɔreka ho asɛm, but spirit no a ɛte sɛ aburuburuw no a ɛfiri soro ba no, ɛnna na ɔreka ne ho asɛm.

Obiara yɛ Nyankopɔn ba. Deɛ ɛhia sɛ ɔbɛyɛ adeɛ ɛtene asa. Wow. Nti m'asɛm mpɛ sɛ meka no. Wɛdeɛ yɛbɛhyɛ da nya time paa na yɛaba na sɛdeɛ ɔka yi. Yɛn da yɛ kɔ a yɛte yɛ no, yɛnsusu a na yɛbɛte yɛ. Dɛ se eh kɔnfoɔ mpo ntumi nsɔ Bible mu. Wosɔ Bible mu a mo bɛhye o sɛ dɛn. Mpakyɛw, Bible ɛnyɛ Nyankopɔn asɛm. Hmm. Megyina afidie so na meka. Bible nyɛ Nyankopɔn asɛm. Wofa Bible no ankasa ankasa a, wei na tete ɛtiri asɛm yɛ anyamesɛm, twerɛ kronkron aka nka sɛm, anyamesɛm. Mhm. So ho, nkramosom wɔ Bible mu, ɛɛ abosomsom wɔ Bible mu, Kristosom wɔ Bible mu. Kyɛ sɛ ɛyɛ abakɔsɛm a yɛatwerɛ na yɛde abrɛ wo sɛ ɛyɛ Nyankopɔn. Buroni, buroni nyɛ, mm. ɔde abrɛ wo sɛ ɛyɛ Nyankopɔn asɛm. Sɛ Lot kɔgye ne mma mmienu na ɔne wɔn nyinsɛn wo na Nyankopɔn ma wɔn de wɔn di turu kuro na wosɛ Nyankopɔn asɛm deɛ a, w'adwene nyɛ adwuma. Wonim Nyankopɔn no a, yɛfrɛ no sɛn? Woka n'asɛm no. Wei yɛ fiction, wei yɛ anansesɛm, obi abakɔsɛm a yɛatwerɛ a yɛde abrɛ wo. So, wohwɛ a, eh, bi tumi ka sɛ, eh, Yesu nkwa yɛnam so a, yɛbɛtumi akɔ soro ahemman. Saa na wɔka kyerɛ yɛn. So ate aseɛ.

Wow! So hu.
But wɔayɛ no short, but yɛmfa no saa. Deɛ nti yɛ yɛn ahoɔ wɔ obi abuo no mu no, woka James chapter 5 verse 24, Bible no aka kyerɛ wo sɛ Yesu nko ara, yɛn nyinaa yɛwu no nti, Yesu nko ara mogya na ɛbɛhohoro ma yɛakɔ heaven. Saa. Kenka James chapter 5 verse 24. Ɔbɛka kyerɛ wo sɛ, na Enoch ne Nyankopɔn nantee, na ɔtu yerae, sɛ Nyankopɔn na bɛfaa no kɔɔ soro. Yes.
Sɛ wɔbɛfa no kɔ soro deɛ a, ɔno deɛ, ahonbɔne. Menim, menim Abraham ne papa din, menim Wow! ne maame din, ɛnyɛ nnipa na ɛwoo no o.

Ɛnna ɛwɔ sɛ yɛsɛ Yesu. Berɛ a Abraham kɔɔ so na ɔnni so hɔ. Ɛfɛ nsɛ Enoch ɛkɔɔ so na Yesu na wɔ he? Ɛkyerɛ sɛ heaven koraa Yesu onim hɔ. Onim hɔ. Elijah baa soro no Yesu na wɔ he? Yɛ a wɔanhunu sɛ nipa ba nso ɔsɛ obie no aba soro. Na ɔno nko na efi soro aba. Bible yɛ fiction, ɛyɛ anansesɛm. Yɛ a bɛtumi ka nso bebree wom, baabi a Yesu twitwa nkontompo ne ade. na kyɛ sɛ ɛyɛ obi abakɔsɛm obiara asɛm bi a ɔbaeɛ a wabɛyɛ ne yɛatwerɛ to hɔ wei abɛyɛ wei yɛatwerɛ to hɔ wei abɛyɛ wei yɛatwerɛ to hɔ ɛne ɛkeka boɔ mu ɛna ɛyi buroni de abrɛ wo sɛ wei yɛ nyankopɔn asɛm ɛnyankopɔn ɛyɛ obi abakɔsɛm nti ɔmo nya saa nsɛm no a hwɛ wiase so ama nipa na nipa mame agye man mhm. ɔ holland ɛna ɔka kyerɛ m sɛ wiase so ama nipa na nipa ɔda no aboa hmm. Saa nsɛm hunu no a sɔfo no keka no, ɛsɛ sɛ wogye akyi di koraa, efisɛ nyamesom yɛ way of life, nyamesom yɛ abrabɔ, nyamesom yɛ Yesu din, nyamesom nyɛ bosom asɛm biara, nyamesom yɛ w'ankasaankasa nipadua no, abrabɔ pa a woyɛ dɛn wobɔ ne wo nyamesom. Enti nkwagyeɛ gya w'ankasa wo so, wopɛ sɛ wonya nkwa a, ɛyɛ woa w'abrabɔ pa a wɔbɔ no na ɛbɛma wonya nkwa, na mmom ɛnyɛ Yesu mogya. Yesu mogya a ɔkɔforo Israelfoɔ mma na ɛkuu no. Yesu kɔ funu Israelfoɔ mu na ne kunu hɔ, me wura nni obia nkwa. Na kyɛ sɛ saa nnoɔma no nyinaa wɔn boa. Oh ɛnyɛ nokorɛ chief.
Na Yesu wu gyee yɛn nkwa yi nti bɔne na ɛkɔ? Daabi. Na wɔahu obi a ɔde ne bɔne ne mogya bɛpa yɛn bɔne a eh wowu nso yɛbɛsan abu atɛn. Nipa mu ɔde ne mogya abɛwu ɔde apepa ahohoro yɛn nyinaa yɛn bɔne na afei yɛsan akɔbu atɛn ayɛ dɛn? Yɛnnim asɛm korɔ a yɛreka. So wahu? Nti nyamesom no ɛyɛ ɔdɔ, koreyɛ ne nnwuma pa a ɛma ɔman yɛ dɛn? Ɛtu mpɔn. Saa na mpɛ sɛ mekyerɛ wo. Ntu sɛ barima nya because wei ɛnyɛ bia. Wei ɛnyɛ hwee. Ɛnyɛ bibia. Ɛyɛ abakɔsɛm nko ara na ɛyɛ dɛn ɛwɔ mu. Ɛtumi akyerɛ baabi baabi a ɛɛ Bible no ankasa ɛka sɛ aso no ntwa nkontompo. Ɛyɛ krataa, ɛyɛ abakɔsɛm. Tu tumi bia ni saa adeɛ wei mu. Wopɛ tumi a gye sɛ ɔkɔ nature. Gye sɛ ɔba yɛn nkyɛn. Saa na mpɛ sɛ mekyerɛ wo. Meda ase. Na
ɛbaa ne sɛn? Ana wɔtumi bɛdaadaa yɛ paa na yɛn nyinaa yɛtumi bɛgyee ade wei na wɔbɛsi amammerɛ ne amanneɛ yɛto tweneeɛ? Ɛbaa ne sɛn? Yɛn nananom annye antom.
Yɛn nananom, wɔannye Bible antom. Na wɔfaa kwan bi so na maa Bible no wuraa yɛn mu. Ɛne sɛ, wɔbɛtee sukuu, wɔbɛtee asɔre. Nti hɔ na wɔde saa ade no yɛɛ dɛn? Ɛhyɛɛ aseɛ de tetee yɛn ara na aba yɛn berɛ so yi a, kyerɛ sɛ afra yɛn. Wɔboaboaa n'adeɛ no Ne ho asɛm na bɔfoɔ ne abosom ne nsuo ne ade no ɛkasa no. Wo se apam bonsam abɛhyɛ nsuo mu. Mhm. Wo wie no ɔse de nsuo no akɔbɔ su. Anka meba hɔ.
Wo adwene da hɔ.
Mhm. Wo adwene da hɔ. Obia ni hɔ bɛtumi Nyankopɔn adi asi. Mhm. Obia ni bɛtumi Nyankopɔn asi akan. Tumi bie ni asase, soro asase bɛbie ni hɔ. Nso bɛfiri mu saa story no. de abrɛ wo sɛ Nyankopɔn ne bonsam ko yi, ɛɛ Nyankopɔn ɛɛ bonsam kyerɛ Nyankopɔn abɔfo mu mmiɛnsa na otu baako ɛne Nyankopɔn wobɛtumi wobɛtumi Nyankopɔn agyapadeɛ wobɛtumi agye Nyankopɔn agyapadeɛ firi ne nsam anansesɛm wei na sɔfiri akɔ akɛse akɛse ne agye saa asɛm wei aden ɛde atum ɛde ho to nipa so

Bosom yɛ bonsam.
Ɛyɛ nokorɛ paa.
Akyerɛ mede kɔtɔ hyira to.
Ɛnyɛ nokorɛ.
Bonsam yɛ okrom kasa ɛsɛ ɔte aseɛ. Asɔfo no mmra me sua deɛ no mo bɔn dodo. Bonsam nyɛ spirit.
Bonsam yɛ self control obi a ɔnni nhyɛsoɔ. Bonsam yɛ nipa. Te sɛ ma kyɛseɛ so ma kɔ kum nkɔfoɔ bi free hɔ ɛmu sɛ mfɔ yɛ friend sɛ freedom fighters freedom fighters yɛ kɔ kum baako koraa a yɛ kasa sɛ yɛn fixe country no sɛ ɛyi ti yɛ kum baako yɛ kasa sɛ fixe country a ɛsɛ ɛnyɛ ntɔkwa ko ɛnyɛ ade ɛ ɛyɛ sɛ wo yɛ adeɛ na wo yɛ mistake na obi tumi ka kyerɛ wo exactly wo yɛ obi a Nnipa nti na ɔbaeɛ deɛ a, nnoɔma bi kɔ so na sɛ obi hu sɛ, ah adeɛ a papa yi wɔeɛ nyɛ asɛm bɔne na sɛ ɔrebɔ ɔrebɔ amaneɛ a, ɛnyɛ kum asɛm. Ɛne bronsam no, aborɔsɛm no, ɛne no. Bronsam kyerɛ sɛ aborɔsɛm. Ɛyɛ nnipa na ɛkretiiɛ. Ɛnyɛ sɛ Nyankopɔn nnyɛ spirit biara sɛ ɔbɛdaadaa nnipa. Wow, ɛyɛ adwene.
Adeɛ bi yɛ adwene. Nim sɛ wei de ne ma daa dansera no akɔfa ne yere no. Yɛakyi nam sɛ bonsam na ɛdaadaa me. Saa bonsam na Kramofoɔ ne yɛfrɛ no sɛ asɔfo no fa no. Wɔn nyae na wɔn ha nnipa paa. Ɛyɛ nokorɛ paa na meka no.
Nti masa ɛɛ Nyankopɔn no ara ɔbɔɔ n'adeɛ no ɔwɔ kwan a ɔbɛfa so abɛgye no ma ayɛ dɛn de asi hɔ. Nnipa dasani biara nni hɔ, ɔno ara wɔ means a ɔbɛfa so a ɔbɛyɛ saa adeɛ no. Nti bronsam nyɛ spirit, bronsam yɛ nipa ankasa, osuo a ɛkura wo.
Wonni nhyɛsoɔ a, wonyɛ nipa. Nti saa nhyɛsoɔ no a wonni no na ɛma wofom. Na ɛnyɛ honhom bi na Nyankopɔn apam no na waba asase so na ɔbɛgyina wo nkyɛn na ɔde ada sɛ ɛyɛ bɔne. Na Nyankopɔn, n'ahoɔden a moka na wɔyi. Ɛyɛ anansesɛm. Nti dɛn pɛ sɛ meka kyerɛ wo no no? Yoo, anuanom, ɛnnɛ yɛresua deɛ ate nsɛm, sɛdeɛ ɛka kyerɛɛ mo, yɛse nneɛma bebree ɛreba, na yɛde bɛbrɛ mo nso. Nana, wei deɛ wokasa na woakoti Bible, wokasa na woakoti Bible. Me deɛ mehu kɔmfoɔ a ɔyɛ saa da. Aneɛ kwa no, yɛkyerɛɛ yɛn sɛ kɔmfofoɔ deɛ wɔnnim Bible mu. Me question no sɛ, wo ara na wosua Bible no anaa sɛ wo tumi no nso tumi boa ma wote Bible no ase anaa? Cos me deɛ me ho koraa dwiri me. Ahu sɛ, sɛ, ahu sɛ, sɛ meka Bible mu asɛm a,

Wokuta Nyame honhom a, na bɔfo no mfa bɔfo no adwene nto wo tiri mu a, na wokuta wo ara wo nna kyerɛ yi no a, wokenkan krataa biara a ɛsɛ sɛ wote aseɛ. Nnipa no adaadaa wo ɛsɛ sɛ wote aseɛ, wɔnnaadaa wo ɛsɛ sɛ woyɛ dɛn? Wote aseɛ. Enti Bible deɛ ɛnyɛ Kristofoɔ no koraa, ɛnyɛ wɔn dea. So wɔn dea nka wɔakyerɛ aseɛ yi ama nnipa ho ayɛ dɛn? Atɔ no. Ɛnyɛ wɔn dea nti da biara wɔbutu no. Dua no, me nana ka kyerɛ me sɛ dua yi, ɛsi hɔ yi, ɛɛ, deɛ ɛwɔ soro yɛfrɛ no nhahae. Wei deɛ yɛfrɛ no dutan. Deɛ ɛwɔ ɛfam no yɛfrɛ no ninhini. Buroni no baeɛ no, ɔno sɔfo no a ɔbɛgyina buroni no anim no ka kyerɛɛ no sɛ, O ɔboa, wo nana boa, ɛnyɛ aha na ɛwɔ soro no, na mmom aha no na ɛwɔ fam no, na ninhini no nso na ɛwɔ soro no. Saa na asɔfo no wɔayɛ Bible.
Wɔatɛne no. Saa na wɔayɛ no. Wɔnte Bible ase baabiara. Wow ɔmo atwitwa dua mono asoa nkorɔfo but ɔmo de bi nso wɔn asase nnoma nyinaa yɛ awuhudeɛ hwɛ no moampɛ bi mompɛ soro deɛ ɛhɔ dɔtebuo ni hɔ owifuo ni hɔ car kɛseɛ mu na moda mu mansions mu na moda mu mo ntaadeɛ no mpaboa koraa bi tumi kra firi abɔkye nan ba ampa na obi nam fam
Hwehwɛ ɔdɛ biri wɔ ɔsɛ ɛyi ɛsoro, nhwɛ wɔ asase so. Wɔn sɛ yapade bebrebe yaa yi koraa wɔn sɛ apɛ bi koraa de ka ho. Ahiafo sika yi no ara na wɔn sɛ agye. Wɔn de yɛ saa nneɛma yi. Wɔn nso da tuntum sɛ wɔn pɛ bi wɔ soro. Nyankopɔn ɔpɛ sɛ ɔkɔ soro a, ɔbɔ wɔ soro hɔ saa. Obiara nni asase sɛ ɔbɛtu akɔ soro. Ei, obiara yɛde dɔte abɔ obiara no ntumi nkɔ soro. Even aborɔfo no koraa nim. Nansa yi aborɔfo bi baa me nkyɛn. Ɔsɔ mu ɔn duru akra baabi hia sɛ sɛ tech wɔ baabi ɔsɛ din ho na wɔn kyerɛ Jesus is coming soon ɔsɛ ei na Africans sɛ na wɔ Africans teɛ broni no broni no kɛkyɛ sɛ sɛ na Africans ɛdɛ yɛ adwene nyɛ adwuma na hmm. obi adwene 50 years adeɛ ɛbɛrɛ wɔn adwene wɔahyehyɛ adeɛ ato ama nana no ho no wɔ sɛ Jesus is coming soon na ɛdɛ adwene ɔbɛtuma yɛ Gyɛ sɛ wobɛkɔ soro. Wobɛtumi ayɛ kaa. Mhm. Paneɛ, obi ti yɛ professor, paneɛ kura nim yɛ. Nim yɛ. Woka kotwa brɛ koraa ka sɛ ɔnse ɔnsensere fa yɛ prɛko ntumi yɛ. Nso ɔte ɛfɛn sɛ air condition kaa mu ɛna ɔyɛ deɛ ɔpɛ. Na wɔato ma yɛ Nyankopɔn nkɔfra nkasa yɛ den ato agu. Nti sɛ na mpɛ sɛ meka kyerɛ wo.